so guys sangani tshi zwiḓivha zwori namusi ri khou dzhena kha um case ya makongoza ro dzhena ngini nga ngomu um vha mu vhidza vha vhidza na ṱhanzi thi mupoti wa mulandu vhoṱhe vha dzhena vha tshi dzhena um state vhavha vha khou sumbedzisa uri mini hu na application ine khou bva kha mupoti wa mulandu ya uri um muhwelelwa a songo tsha dovha a kwama um muputi wa mulandu na ḓuvha na ḽithihi a i ediwe sa condition khamusi ndi to dovha ndi to refresha muhumbulo uri condition dza kale dza zwopfhi mini condition dze dza vha zwo ambiwa ho vhopfhi um muhwelelwa a songo vhuya a ya a amba nga case um kha social media dzoṱhe a songo amba nga mulandu wononiti muhwelelwa a songo ya ngeini muḓini we vha vha tshi dzula hone ndi dziṅwe dza dzi dzi dzi uh, condition dze dzavha dzo fhiwa zwa zwino ho engedziwa muṅwe hapfi mini a songo eh, a songo ita nthu a songo tsha mu founela muhwelela eh, defense vho sumbedzisa uri vhone a vha khou objecta but vha tshi kha ḓi amba uri a vha khou objecta um muhwelelo ene muṋe a imisa tshanḓa a tshi imisa tshanḓa a vha khou sumbedzisa uri mini um ene u tou founeliwa nga muputi wa mulandu um muputi wa mulandu a tshi khou humbela tshelede so ene a si ene o no founela muputi wa mulandu um madzhisiṱiraṱa vha vha vha khou sumbedzisa uri mini mara hezwo a zwi dini arali a khou ni founela ni songo tsha fara ngori thi ndi ene no khou amba uri a nyago u founeliwa zwi amba uri inwi ni songo tsha mu founela ene a ni founela ngori a si ene a re na mulandu ni songo fhindula kholo dzawe um a dovha hafhu a imisa tshanḓa habe muhwelela a ri tshiṅwe habe tshine tsha khou dina ndi tsha uri um hoyunoni mupoti wa mulandu u khou founela dziṱhanzi dzanga u khou founela ṱhanzi dza muvhuso so ngauri namusi dokhethe ndi yone defense yo wana dokhethe namusi zwa vha zwi tshi khou mangazanyana kha madzhisiṱaraṱa uri zwino hani hani vha tshi wana e, e, ṱhanzi ngori ṱhanzi dza muvhuso a dzi ḓivhiwi ngaye a dzi athu ḓivhea uri ndi dzifhio um ndi hafha vha tshi dovha khakhulula be defense vha ri hai ṱhanzi dzine hoyu a khou dzi kwama ndi ṱhanzi dzine dzi khou ḓo ṱanziela dza defense noti dza dza state na hanefho eh, madzhisiṱaraṱa vha sumbedzisa uri mini hai a zwi dini hononi eh, muhwelelwa kha vhudze ṱhanzi dzawe dzi songo fara kholo dzo no bva kha kha mupoti wa mulandu a si zwithu zwo no khou tou dina fhedziha houḽani heiḽani um khumbelo application ya uri a songo tsha founela mupoti wa mulandu yo namba ya ṱembeliwa ya ya reiwa uri ya ndi yone a songo tsha dovha a founela um mupoti wa mulandu zwino state vhafha vhafha defence dokhethe zwi amba zwari zwa zwino hune vha vha hone eh, vha- vha vha- vha defense vha na tshiṅwe na tshiṅwe vha vha- ndi uri vha na tshiṅwe na tshiṅwe mala a mulandu uri arali hu- hu dzi ṱhanzi ndi ṱhanzi dzifhio zwitatimende zwa dziṱhanzi nga u tou ralo vha na tshiṅwe na tshiṅwe ho mulandu u redi na u senga zwi amba zwori dzi five dza november hu ḓo vha hu tshi khou thoma u senga a zwitshavha zwine ra ḓo vha ri khou ri khou tou humbulela uri i khou yo postponiwa na kana i khou ḓo u senga na i khou ḓo senga i redi heyi case hu khou pfhi i redi yo fhelela uri i thome u senga zwi amba uri hai nṋe ndi ḓo ni vhona bebe vho kha heyi case ni ḓo dovha na ni vhona nga dzi five dza november um ra pfha uri zwi khou tou itisa hani thi then matshelo ndi khou dovha nda vhuya matshelo ndi khou vhuya kha mulandu u khou ḓi vhonadza muporofita vha khou tou ḓa u ita appearance matshelo um court date so arali havha na zwiṅwe havha na zwiṅwe ndi ḓo ni vhudza uri khou itea mini kha case eneiḽa ya muporofita matshelo um ndi hanefha khodi ro ḓo thetshelesa ee so um sa vhunga nda ndo no zwi amba na kha facebook uri if ni tshi khongo ni khongo ita advert ndo ita fifty percent discount ya ya ya ya shout out ya ya ya sponsora then if ni khongo sponsora ni sponsora ya na ya matshelo ni sponsore um ndi fifty percent thi ndo realize uri samusi vhaṅwe vhathu ni a wana ni khongo sponsora mara ni sa ni sa khou ni sina business ni khou ḓo sponsora ngo tou supporta mushumo une nda khou ita thi ni ya sponsora i'll just give you a shout out arali ni khou ḓo ṋewa shout out arali ni sa nyagi u ṋewa shout out zwi amba zwori ndi ḓo ḓi ndi ḓo ḓi to amba anonymously uri hu na muthu o sponsaraho anonymously na musi a songo amba dzina thi ndi khou livhuhesa eh, support yawe yo guys ndi khulusa support yawe ndi khulu ni ita uri ndi fune mushumo wanga bye